Hawa, kesildi, gadyrly dostlar. Bagyşlaň, bir şarjy tükenipdir telefonyň. Men ony kabel baglap goýupdym, ýöne gowy baglanman bolmaly. Ol açan tükenenini bilip galdym. Soňra onam düzeldip, indi açjak bolamda açylanok bu gezekde. Iş boldy gara şondan bäri. Öňki wideomyz indi şu wagt kaýyt boldumy, seýw boldumy, ony da bilemok. Garaz, biz şoň dewamyny gürrüňleri dewam ederis şu wagtda. Ay Instagram'yň kä zatlarynam biz häzirem oňaramzok dogrusy. Olam bar. Häzir ýöwrenişmändiris. Biraz ýaňadanam girjek bolamda da käbir kynçylyklar boldy. Onam zordan oňardym. Hawa dostlar gelsinler. Indi näme men biterde Şu dostlaryň berjek gürrüňleri bardy, aýtjak nezerleri bardy. Şolara girişsek-de bolar, şolara noba bersek. Ýöne ol dostlar gitmän bolsa, şu ýerde bolsalar, maňa ýazsynlar şu ýerden. Waleýkim salal, Ezize Gurdy, hoş geldiňiz. Hawa. Bulutlardan gürrüň edip durduk. Şol türkmenleň şolar goldaýşy. Onsoň şol halkam özünden, ýüreginden joşup, özi isläp şo şekilde goldap durşy türkmenleriň. Diýmek, daşardan aýdylanok ýa biri-biri tur diýenok. Özi bir zada ynanandan soňra halk şoň daşyna üýşýär özi. Ýöne üýşmäge-de bir nokta gerek-dä. Bir kebelek perwana-da aýlanjak bolsa, iň azyndan bir şem gerek-dä şoň daşyna aýlanmak üçin. Şu şem ýel bolmaly. Şu şem bolanda şo söýgiň manysy bolýa-da. Olam muny ýaly hereketlerde-de hökmän ortada bir şem ýanyp duran bir zat gerek. Şoň daşyna aýlanmaly bolýa-da. Şol üçinem hereketlerde rehber ýok ýa bir bir nokta baglanyp bolmaýar. Şon ýaly gürrüňler bolýar. Şony türkmenleň arasyna dökmän kemçilik bar. Şony halk isleýär. Şol üçinem bir hatda bir buluç ahunymyzam şun ýaly gürrüň berende türkmenler şoňa arka çykmaga taýýar. Ýani içinden bar dogrudanam guzurly gaýratly ýigitlerimiz bar. Şol türkmeniň hem gaýratyny görkezýär hem-de türkmen bir nokta bir ýere bag bir baglap bilse durup biljegini hem görkezýär. Ýene-de setdi boşum ýerden agzapdy dostlar. Şolardan sorag edem bardy hem-de gürrüň berjek bolan dostumyz bardy. Göreýin ol gelip biljekmi? Ýazaýyn men şu ýerden. Ýene bir dostumyz maňa düýn şun ýaly ýazýar-da, zabyllary döwlet şolara silah berýär, kürde, zabylla. Bir zat bolsa dagy şolar türkmenleri gyrjak, öldürjek diýýädä. Şonuň ýaly gürrüňler. Hawa, ol öňdenem bar, olaň elinde şol silahlar bar. Zabyllarda-da, kürtlerde-de bar. Sebäbi olar mallaryny, zatlaryny türkmenleň ýerlerine getirýärler. Türkmenlerem şolaň öňünde durýarlar, öz ýerlerinden çykarjak bolanlarynda şolary zor bilen Türkmeniň ýerini gondurmak üçin, türkmeniň ýerini işgal etdirmek üçin ellerine ýarak-da berýärler. Bu-da režimiň täze bir zat däl, öňden bäri babyr syýasaty. Sebäbi türkmeleň ýerini almaly, elinden almaly, onsoň başga milletleri doldurmaly. Şol türkmen sährada etniki üýtgelen demografiýa diýilýär-de, şu jemgyýetinde başga milletleri köpeldip, şol türkmenlikden çykarmaly. Köplenç şol diktator rejiminiň etýän işleri, ýagny halklaryň hakyna ynanmaýan, halkyň hakyny beresi gelmeýän rejiminiň etýän işleri şol. Mysal üçin, Kerkukda şol yrak türkmenleri-de bir wagt Kerkukda ekseriýetdi-de şolar. Ekseriýetdi, soňra şoň içine arap, kürt doldurdylar. Türkmeni az edip goýdular şo ýerde. Şeýle bir derejä getirýärler soňra şo şäher türkmeniňkimi, kürdüňkimi, arabyňkymy diýip özi bir ulakam bir jedele dönýärde. Dönüşýär. Kerkukda şu wagt şeýle bolup dur. Biziň öz kümmedimiz hem güni şol. Kelalaňda güni şol. Ertesi gün şol şäher türkmeniňki dä diýjeklerdi. Näme ekseriýet zabylly diýjek welaýat diýjek türkmen al diýjek şeýdip türkmeniň elinden aljaklar. Nagşa şol. Bular näme millete hormat goýup şol etniklere gowumlara hormat goýup şolar bilen arada dostluk muhebbet söýgi döretmek däl maksatlary. Ýogsam eger şol milletlere, kowumlara hormat goýup, öz serhengine şolaň hormat goýup dillerini okutsalar, şolaram özleri ýaly işe alsalar, magam berseler, şol kowumda şulary söýjek-de, arada bir söýgi dörejek, dostluk dörejek. Bular ony etmeýärler-de, şony nähili ýok edeýin diýip başlaýarlar, şu gürrüňi. Hatda bu bu syýasat ýöne Jumhur Islamyda dörän syýasatam däl. Şol Ryza şaň wagtynda Millete wahet, döwlete wahet, millete wahet diýip şol bir dilli okutmaly, bir ferhenk bolmaly, başgalary ýok etmeli la. Şol syýasat şondan başlady. Mehmet Ryza Pehlewi döwründe dowam etdi. Jumhur Islamyda dowam edip otyr. Indi dogry şo barýan zat-da, şol näbi bir zat bardyr, goşgy bardyr. Şol memar, şol nähät memar keç diýýär. Ta Sürewýa mirebet, memar keç şon ýaly räk goşgy. Ýani bir zadyň düýbi gyýşyk gurlandan soňra, şol soňuna çenli şol asmana çenli degişse ýene gyýşyk bolýar-da. Bu-da şol gurlan bir gyýyşyk diň. Diň bilýändirsiňiz, belki bar. Borja diň diýilýär türkmençede. Borç, borjy gawusy, kümmet diňi diýilýärdi-de bir wagtda. Borç diýip soňradan aýtmaga başladylar. Şol diňi ýalňyş gyýyşyk gursaň, şol soňra şu Süreýýa çenli gyýyşyk gidýär. Şol Ryza şa döwründe-de şon ýaly syýasat guruldy. Ýalňyş syýasat häzirem şol dowam edip barýar. Şol üçinem indi näme ol gyýşyk gitdikçe-de ol ýöneçi ýokary gitse şol gyýşygrap bolýar-da. Öňküsinden beter. Jumhur Islamyňky-da şondan beter gyýşartdylar. Şeýle ki şu wagtda meselem zabyl zadyň eline tüfeň berip zat berip şu türkmenler-de bir wagt bir zat etse

Näme türkmen hem aýt etýä ol etmelilän diýip bilýäň. Buluç meselesi serap taýza. Demokrasiýa meselesi. Buluç näme özi üçin aýtýamy şony. Iran näki bolup duran diktatura garşy bir Iranda hereket bolup otyr. Şol üçin bir buluç gaýtam jesaret edip gürrüň edip dura. Seň ahunyň gürrüň edip meselen men sebet benden dany defa edip bilenok-a. Ol gürrüň edip dur. Sen ony iň azyndan bir goldajak gämi? Seňem halkyň ol aýdyp dura. Bilmeýän doganlarymyz bilip aýtýarlarmy ýa-da bilmänimi, garyşdyrmaly-ä meseleleri. Şahsy meselemi, umumy meselemi. Şahsy bolsa onda gürrüň ýok. Aý, bolýa, ol-a edenok, men nede etdimen diýip bilersiň, o gürrüň aýry. Ýöne eger şoň gürrüňi umumy bir mesele, seň-de derdiň şo bolsa, Onda utaýda buluç ýok, türkmenem ýok, bir ynsan bar. Bir mezhep bar. Şoňa görä hereket etmeli bolýar. Sebäbi utaý seň hakyňam bar-a. Sen aslynda ony goldamaýaň-a. Ony wasyt edip öz hakyňy goldaýaň. Aslynda sen oňa taňryýalka bermeli. Sebäbi sen oň arkasynda gyz gyz ýenip bilýäň, ony siper edip öňe sürýäň-de. O zatlarda garyşdyrmaly däl. Hawa. Gürleşmeli näme ol goftuman saýy. Bun ýanak zatlar elbetde gürleşmeli ýöne bun ýanak zat belli zat a bu kiçi zat meselelerde akylyň özi aýdyp dur a. Şol mesele kürdüňki diýip sen türkmen ýatjak bola. Parsyňky diýip buluç ýatjak bola onda hemma ýatybermeli la. Gadym bir doslaň birem näme şol diýä biz diýen goldadylarmy şol zabyly meselesinde biz näme goldamaly diýä. Ýani tezziýe tehlil analiz zeýfa. O taýda şahsy zat ýoga. Bir milli hereket ba. Ony şahsy zatlyga garyşdyrdan. Hatta ertesi on sen şu zabylly bar, zabylly. Şu wagt dursun Cumhuriyet İslamyň öňünde. Hakkym sorasyn, bu taýda ýene seň ortak nokta bolýaňa. Ortak ýerlerde bile gitmeli. Ortak bolmaýan meselelerde ha onda ýoluňy aýyrýaň. Şulary analiz etmeli. Akyl diýen zady Allah Taala şunuň üçin beripdir. Haýsy dogry, haýsy ýalňyş, şolary saýgaryp bilmek üçin. Indi şol setde Woşim Girden gürrüň berjekdiler, şony diňleýli, eger Muhammet de gelen bolsa. Ondan sonra gürrüňlere-de girişip bileris. Başga-da gürrüň berjek dostlar bolsa men alyp bilerin, sebäbi bir setir bir setir ýazaňda ondan oňa büküp durmaly bolýar-da. Meselem, äwwel baý Gudrat Rabi Tabitüni Hakkymyň Rabi Desbegir. Hawa, Gudraty nähili öňe aljak? Hakkymyzy almak üçin. Bu bile gelýän zada. Sen özüň şol gudratyň bolmasa hakyňy alyp bilmeýäň. Hakyň sorap galmasaň-da gudratyň bolmaýar-da. Sen şony bile galmaly bolýaň-da. Bir-birine baglanyşykly zatda olar. Bir-birinden aýry zatlar däl. Ýöne biriň bir plany bolsa, ilki şuny etmeli, şuny etmeli, şuny şeýle etmeli diýse, o başga gürrüň. Ony diňläp bolýar, ony analiz edip, tählil edip bolýar. Hawa, şol gudraty nähili almaly? Eger gudrat nyzamy diýilýän bolsa, ýok, ol aňsat iş däl-de. Gudrat birleşikde, birleşikde gudrat. Hä, onuň jogabyny berdim. Aý, bolýar, şunyap bölek-bölek ýazylanda zat bolýar. Onsoň näme diýýär, kyrk üç, üç ýyl öň Türkmen ha Besiretileriň Fram şirketine kärde, Beluçe. Sen Ilias Sähra, sen gylyç türkmen edişiň maňa kän gowy görünmeýär. Adyň kimdigine-ä bilemok Mussar at bilen. Eger maňa garaz yhtylas salasyň gelýän bolsa, ol Jumhuri Islamyň işine ýaraýar, biziň işimize ýaramaýar, sen olary aýdaga Jumhuri Islamyýa. Biz aýdyp görme ony. Çili her sary olary aýdap ýöne mundan-da gürrüň bolarmy? Ýok. Sen şu wagt näme dogry bolsa şony etmelidir hemişe. Indi pikälerde aý olar türkmenle gürgiç türkmenle türkmen näme üçin goldamaly diýada. Jumhuri Islamiň aýtýan sözüni aýtýada. Näme şo bulus türkmeniň birleşmeginden gorkýalar ha. Şol üçin bir akyla sygmajak deliller gelýäde. Ol ony ýaly kälere bilmän sadalykdan aýtýa, kälere mämuriýetleri bar şony aýtmak üçin. Jumhuri Islami tarapyndan. Indi şol Muhammet dostumyzy men şu ýerden çagyrdym, wideo iberipdir. Ol setde bolşuň birden gürrüň bereýin diýip. Salamaleýkum ussat.
Waleýkim salam Muhammetjan, hoş geldiň.
Hoş
Kesildi, bagyşlaň.

Dört dolar bi Şumat takryp sazy atlarynyň gapdallaryna Şumat kanallarynyň gapdalyna başlapdyrlar. Tamam ýerlerde zabyllara sagtyn mesken berip durlar diýýär. Bu şu ýeriň ýanynda.
Eý, hawa, şony hetmen bir beýan et, hetmen bir aýt ussada, hetmen bir şony bir näme edip bolýar, bir her kim hulasa öz eline görä menä bir çeýe goýdum, postlaryň

Ki türkmenlere hatta şoň ýerlerine ne bir suw aljak bolsalar Birda çyk otala da berilmeýän bolmaly, ýöne maşgalara hatda sahta sazyň da mujawezini beripdirler diýip zabyllara. Awa.
Eý, wara bir gaty gyň görüp durlar, olalla, hatdan şoň bir beýan ediň, aýdyň, dogry syýasy çymak Irana garşy, hemme zat millet Kolli Iranan üçin äketmeli, defa etmeli, ýöne türkmeniň äklerine bir defa ede boluň, siz bir syýasy äkdine girip otyňyz. Bir gaýrat ediň diýip bize şeýdip peýgam berdiler. Men-de bolýa çeşme bir ussat bilen bir geňeşeýin diýdim, etmem bir meträdeýin diýdim-de. Indi gowy iş etdiňiz, dogry. Düşünişdik. Ýöne biziň halkymyz şuny bilmeli, güýç halkyň elinde. Güýç hmm. halkyň elinde. Şu taýdaky türkmen eger öz birleş öňüne dursa, güýç bar şonda. Onsoň daşardan bir zat edip bolmaýar oňa. Hawa, millet bişiwanyň öz adamlary turmazda, onda bir gaýrat gerek, bir bişiwanyň agly ordamlary, ýol mysal ýanyň adamlary göze, onda ýolmaň gürrüňini ýatyrdylar, aý ahulla ýatyň, ýatyň, bular medennet diýip ýatyrdylar. Ola hä, bular her näme etse kellesine gursak bula sesini goýjak-ow diýip, gorkuzsak-da boljak-ow diýip, şeýdip gorkýarlar. Biziň Manzurymyz hetmen bir buruşmady, ýende bir zat dä, Şu mowzuda düşündirip birentekler sen türkmenleň gan dökjek bolýaň diýip hatda ahunlardan peýgam geldi. Siz hetmen bir gurşup gan döküň diýemiz aga biz şumat türkmenlere sizde bir sesiňizi çykaryň turuň näme ediň diýende bula fikir etýär baryp jowan oglanlaryny şehit etmelimkan diýýär ýok onjyrykly dälä birentekler Şundan ak şuny. Baba bir meslehetamyz rasymaý. Bir merdim bir hyýabany sulhadyň. Hatda şu borda bagtda kim bellide şonda bir şereket ediň. Bir bolmasa utduranda şereket ediň. Näme diýip biziň Iranymyz şeýtdi ukaşyla gidip şeýt diýýä näme etýä diýip bir etrazyňyzy ýetiriň diýsek başga jüre düşünýäler. Biziň hetmen şo ýoluma salýana-da köşümäň, şu öwgünde duruň diýenimizde, hany, indi şu mat ýoluma salýanymy gurruň, hany, setde goşum giriň gurruň-a, setde goşum giriň gurruň-da, men özüm batdym datkaň oňüne. Nagaryda aýtdyk, Häý, millet, şudan galmaýlyň, şular ýalandan bäde beýik berýär diýip, hany. Şu tarap nirde zyndany meslen, çykdymy, ryzaýt Allamy, näme etdimi, hiç zat belli bolmady. Hawa.
Şo wagtda çagan men-de gürrüň beripdim. Şol birinji gürrüňlerimiz şondan başladym ha diýýär. Şol biziň ahundan azat ýok, ol belli etdi-de, ahunlardan men-ä çyzdym üstüni, ahunlarymyzdan. Bir-iki däne ahun geldi, ahun Nürizat, O-da fakat Merdim köştmeden sürin. Şo muguda aýtdym. O-da hökümeti adam, o-da hökümeti adam. Aýtdym, näme edip başga bir däne restefit gelmedi diýdim men diýdim. Ol-a bir hökümeti adam diýdim. Itlaýatyň gelip reisi, adyny tutdurmaýa işim ýok, geleli bolar, näme bolar. Gelip elimden tutdy, seni tanaýan diýdi. Öý, il, taýpaň bilen tanaýan diýdi. Sesiňi çykarma diýdi, bar çyk beýt diýip, elimden şoňa gürrüň beripdi okam. Şeýdýäkadany elimden tutup, kenara çekdi. Men-de Bolýa diýen kişi bolup oglanlara goşulyşdym. Häý, diýdim, bir ýekeje etdilat, diýdim, meni gyssap dur, diýdim, habardarrak boluň, diýdim, bir mugdy alkydamasyn, diýdim, bir kekse çygydyň hyý bolmana, diýip, şeýdip bäriräkde dur oglanlaryň jeminiň içinde durdum. Atjanyň guran işi bar, içseň aýtýan. Ýok, e, dat, setde bolşum girin gurun, dadyň ýaňky, ýaňky, e, äý, Ýaňky ýol ýol mysaly ýa nejek bolan o bir o seniň gürrüňiňde bir gyz oglana äketmedilem näme ezýet bermediler näme? Anladyň sen. Hawa, Iran atdym şonda bir näçe bir aýlyny, iki aýlyny Irana barypdym. Ýowrup gaýtmamdan öňçe.
Dogry, dogry. Pasportdan seniň bir muşkilim bolup, pasport dogrulajak bolup, şonu kem entidim. Şonda gaýtjak bolmam hem gürrüň boldy. Hawa, hawa. Ýöne tuweleme bender diýmedi. Şonda göze türkmen agzybirçilik kelaladan bir däne zenana gördüm, häneki adamdan çykanok, garry zenana, Şun diýdim, men git, men diýdim, Ejeke, seň näme işiň bar diýdim, ertekle bar diýdim, ýok diýdi, bir araňyzda heleý gerek diýdi. Heleý bolmasa diýdi, bula eliňi tutup diýdi, zyňjakdym sizi diýdi, gaýratyňyza döneýin diýdi. Seň ertekun diýdi, men şuň öňünde durmasam diýdi, ertekun meň gyzyma-da şeýderler diýip, bir tüweleme daýaw zenanamyşdyk, Benderden, Akgaladan, Jilgilandan gelmedik adam ýok. Her kim aňyrdan gelşine Salamalik, Walek, sen nireli, falan, hän, şeýdip gürrüňdeş bolamda heýran galdym. Hemme çig tüwelemezine gowdurdylar. Ho-ho. Ýöne. Tüweleme. Aýtýan-a, ýöne, bilmeýän, arasynda birazjyk ahunlarymyz kutaýy ýetýärler. Şu, meselem, şu Massetde goşun girdi-de, hatda şu ahun, şu özi ýolma salýanyň ahuny, Aý, köşüň, bula ýolma salýanyň duşmany, Bular ýol mysaly ýaly tahryp etjek bolýarlar şeý diýip. Hany, o bize hemme millete daýaw durdy, millet jandan geçip baryp durdy. Sizden çürin-ä, menden çürinler-ä, men ýolmaçy däl-ä, ýende biri kümmetden barypdyr, ýende biri akyl adam barypdyr, ýende biri jelgelandan gelipdir, senden çürin-ä, munuň hemmejigi seň hakyňy soraşmana barypdyr-la, näme diýip tahryp etmeli Salam.
Valla mene öz nanzym şu. Ahun diýen zat şu metjitde oturup namaz okuýdyň boldy. Bu zatlarda ahundan hiç tamaňyz bolmaly däl tamamyz. Hemişe de aýtýan zyýalylar ýetmese bolýar. Zyýalylar bar ýetmese. Näme ahun ahun diýip türkmenler näme hemişe ahun hereket edipdirminem gadymdan. Türkmenler hemişe serdarlar, hallar şolar bilen karar beripdirler, yzyna düşüpdirler, haklaryny hem alypdyrlar. Biziň ahun ahun nämiş Jumhur Islami gelenseň, ol ahunlaryň kullanasy, biz de ahuna garaşýasda. Ahunymyz ýok biziň, öňem ýok, şu wagtam ýok. Bir gezek Ýöne şol Osman ahunda şol öňe çykyşy bolan bir syýasatdan düşünýän adam, dini adam, şoňa ynanýanam köp, özi jesaretli şo gelip dur, ondan başga ahunymyz ýok aba. Dogrudyr. Ýani hemişe-de, hemişe ahundan bolanok biziň taryhymyzda. Halkyň özi etýär. Şo hallar, serdarlar edipdirler. Bu gün hem ahuny garaşyp ýatsaň bar, ýerleri-de berersiňiz, şol mezhebe Bize-de berersiňiz, dine berers, hemme zat namysda berler. Ol üçin halk eger etjek bolsa, edil şu öňküde hereketleri edişi ýaly, ýene barmaly, etirazyny etmeli, üýşmeli. Onsoň bu hereketlerde ýençilmeli-de bolar. Jan-da bermeli bolar, gan-da bermeli bolar. Näme, Iran halky şu wagt bäş ýüz, alty ýüz näme jan bermedimi? Türk, türk, buluşlar ýüz elli da jan bermedimi? Türkmeniň jany ondan gowurakmy? Beter hakyňy isleýän bolsaň, boýun almaly bolarsyň-a. Oturan ýerine ahun nädem geler, çözer diýseň, saňa ýer-de ýok, suw-da, hiç zadam ýok. Oturan ýerine, aý, meň-ä ganym gitdi, bu çaga zat bol diýjek bolsaň, hiç zat ýok. Ony hakyňy aljak bolsaň, dünýä şeýle, jeňňel dünýäň kanuny. Urşup almaly. Hem-de şeýleňki aýdýan.
Urşup almaly. Ony uruşman aljak hiç kim gelip bermeýär saňa. Türkmen öňçäk uruşda tabanyny bermedimi, hiç kim kömekleşmedi diýip. Bir kyrk ýyl mundan öňçäk bolan zady we-de kyrk ýyl mundan öňçäk türkmen daýow-da durupdyr, waganda kän şehit beripdir. Ahyryn, hä, şo parça Daýy ýykylýançada durupdyr ahyryn millet ki döwleti berdi dogry eýwalla. Zähmetlerini çekipdirle inşallah indiki döwürlerdede o dünýädede hemme ýerdede jogaplaryn alarla. Delil bolmaýara biz kyrk bir zat ýyl mundan onça däw durduk hiç kim kömekleşmedi diýip o mugyda internet ýok bir enteklik millet bilenak näme nämedigini bilenak millet şuny tüşünenäk şo mugyda hiç kim biziň ýardymçymyz bolmapdyr diýýär. Hop, bolmapdyr, şo mugada internet ýok, ytlary sany ýok, gişik edip kök edipdirler. Äý, türkmene dört nefer taýt diýipdirler. Bular-a her näme edipdirler, şuny ytlary sany edip bilmepdirler. O mugada bir zat bolupdyr. Indi biz Biz urşup oturanymyz indi Irany azat-a, biz ýagny hem türkmen öz hakyny ýetsin, hem bulç öz hakyny ýetsin. Hiç kim bilen-de işimiz ýokka türkmenler hökümet etsin ýa pars hökümet etsin ýa bul şükumet etsin diýemiz aga. Indi hemme kiş agzybirçilige ýetipdir ki fakat bizi şu Iranda her kim öz agalyýeti bilen her kim öz gowmyýetini gowja bolup dursunla gowja hakyny alsynla hiç kimiň haky paýmal bolmasyn diýip urşup otysa biziň gürrüňimiz şula birenjekler düşünena ýok türkmen otursyn aý ýok otursynla bir medeneti bara. Buradan Ey, bular gara, bular käsi ya bilmeýän aýtýarlar ýa-da bahana-da. Men özüm şol 40 ýyl, 40 ýyl öňki zady şu wagt ýene bir zady ýatladaýyn men. 40 ýyl öňem Maraş türkmenler aýaga galyp şan çykarmak üçin ýörtmediler, tezaret etmediler. Açan şa Gidenden soňra habarlar bolup galdy. Hum. Sol şa gidenden soňra halklar hemmesi aýaga galanda türkmenler şonda aýaga galdylar, mantygany aldylar. Şol gudratda ýokdy, merkezidi kuna dargapdy. Şu taýdan ýöne näme ýalňyş boldy? Bir türkmende birinji kürtler-de savaşdy. Türkmenem savaşdy. Dil Ýaňy Guruhaý çepler we Çerikaý fedaýy demokratdyr, gara mujahytdyr. Şol merkezi döwletiň öňünde durup, öz hakkyny soraýan milletler, güýçleri şolar bilen bile gitdi türkmenler. Şol üçin hem režimde hemmesini serkup etdi. Bir türkmen galanok ki, galan kän, ölenem kän şo wagtda. Ýöne ýeňil, ýeňildi-de. Indi Şony etipdirler diýip-de ýazsyň alyp ýatjak boň bolmaýar. Şony şondan tejribe almaly, nirde ýalňyş bolýar, nirde ýalňyş hereket etmeli. Bir-de şuny unutmaly däl-ä, bir sowaşda sen öz hakyň üçin turýaň. Onda ýeňmek-de bar, ýeňilmek-de bar. Ölmegem bar, öldürmegem bar. Hemme zat taýýarja gelmeýär osa oşa sen möhüm zat sen ynanjyň üçin hereket etmeli ynanjyň ýöne syýasatyňda bolmaly indi şo wagtda ýalňyş bir syýasat bolsa indi şony etmeli ýöne muny aýdaýyn edil şu wagt men türk türkmenler sowaşmaly diýmeýän onam aýdaýyn ýarag alyp gaz köçä çykmaly däl iň azyndan obaň adamlary üýşüp bir şu sada bir etiraz edip bilýär-ä Berekella.
Ha şol etmeliň adyny. Hmm. Şuar bermeli. Diwarlara ýazmaly, internetde ýazmaly. Şular etmeseň, sesiň çykarmasaň, saňa kömek ýok. Birki adam saýdy gürlänlende bolmaýa. Bir sen habar ýazanyň bilen kim saňa diňleýär? Bir habar bolup gider-de. Şol halkyň özi öz ýaşaýşyny isleýän bolsa, ýüregi awutýan bolsa gitsin, üýşsin, şuaryny bersin, habaryny biz ýazaýly. Şol. Ýok, eline ýarag alyp uruşmasyn, savaşmasyn. Häzir oň wagty gel, awa, gel, awa, awa, metmeli bolar. Şu wagt gel, awa. Biz bir hut şaharda ýazymyýa da. Eliňde parçalyň, aga, biz az. Işim ýok, biz ýetişdirip bilemizak. Günçügimizi ýetişdirip bilemizak. Gyn şugullam. Indinem ýaňy gäz gat bolanda, behtirin bahana, näme diýip biz sowukda gezmeli, özümiz gäziň içinde ýatyrys. Ýa şoňa meňzeş bir zat, sen hetmen baryp märk ber, hawa, gerek-ä, sen hetmen märk ber diýmek gerek-ä. Dogry. Ýok, indi onuň etjekkä zyýany ýok-da, barsyn şo bolşuň bir ýerde zabylla berýän. Näme zabylla bar, bu türkmene ýok diýip biler-ä ondan. Hä, berekella.
Hetmen sen, hetmen hemme çyny şoňa däl-ä, sen her nämä etiraz edip bilýäň-ä. Ýok.
Şo-da iň azyndan bir mähelli zatda häki ýol masalýanda bolşy ýaly. Oba. Öňem Anmaralymda bolşy ýaly. Ýa ol namysy mesele bolşy ýaly bir üýşüp bilersiň zaň azyndan. Şony edip. Oňa ahun gerek däl oňa. Oňa Internetden ýazyşyp birnäçe gaýratly oglan halky çagyryp barmaly. Okan baraňdan soňra-da saňa bu taýda şirni paýlanmaýar onam bilmeli. Biraz ýenjiljek bolan kowalaşak bolsaň ony boýun alyp gitmelida. Hawa. Ol gün bir molla bir maňa bir peýgam berýärde, aý sen niýe Ýuwaş-ýuwaş diýe azady gelse diýe diňiňden dartan çykarjak bolýaňyz, näme etjek bolýaňyz diýip. Mende aňryýan bir şerti Jyzranamamyzy bir gözle diýdim, biziň nirä kakalaşýanymyz, hatda meň oglum-da molla diýdim, meň doganym-da molla diýdim, karyçylygam alyp ber diýdim, ahun diýdim, biz diýdim, o zatlary-da elden beresimiz gelmeýär diýdim. Sen ýöne oturyp diýdim, beter daýawozyň diýdim, maňa aýtýançaň diýdim, sen diýdim, şu dini lahazdan türkmeniň dini gidip barýar, Hakga gidip barýa diýip diýdim, men sen bir ýerde görnen ýeriň barmy diýdim men. Sen namysyň diýdim, diniň dämi diýdim. Sen näme diýip ýol mysal ýanyna görünmeýäň diýdim. Näme diýip goşuň ýerde datdyň gyza görünmeýäň diýdim. Seziňki de görünmeýäň diýdim. Sen ýerde şonda diýdim men diýdim. Sen biçer gaýratyň bolsa diýdim, diniň, namysyň hemme çeň diýdim, bir dämi diýdim. Sen otur-da bir howz et-de, diniňi tebligat et-de diýdim, sowat belle diýdim, öe gel diýdim. Men ne baryp eleýän ogşaýyn diýdim, sen diýdim. Bir entek sowatsyz gelip oturýaňyz diýdim. Çüneň zatdan diýdim, millete-de düşündirjekka bolýaňyz diýdim. Aý, bulaň din diýýäni şu üşür zekatdyr, ýaňky ýan eňilip namaz oklmakdyr. Olar O başga dindan şoň bilýän zadyny hem bilemok men şu dini. Beter kiçeltýärlermika diýen. Aýr hulaga. Gaýrat ediň. Bize şuny sertiň giňini aýt diýdiňiz, bize golumyzyň üstünde durduk, aýtdyk. Göwüzden oglanlar. Bize şu ser. Ýok, götün girin, gurrun näşe bolsa-da aýtdyk, bulada aýdar, öz maslahatyny ýazar. Dogry. Ol birki ýerde habaram ýazyp bolýar, habar ýazanda-da öz kynçylyklary bar. Eger halk aýa galmasa, üýşmese bir ýerde, ýaňky telewizion o zatlary-da bermeýärler. Aý bir habar ýazyp iberemika diýýärler. Soň biraz zat çykmaly, sesi çykmaly jamiada. Dogrudyr, dogrudyr. Ähmiýet tapjak bolsa. Bir-de olaram, olar, olar-da näme, hemme türk, olar türkmen däl-ä, türege, türkmene ýürek awyp duranok. Olar bir topar gaýtam entek bir zat diýdiň täze çetelek diýýärler saňa. Dogrudyr. Gaýtam belki-de şol döwletiň etýän işini hemaýat ederler türkmenlere garşy. Şol üçin bir kabar ýazaňdan bolmaýar. Halkyň özi üýşmeli, etirazyn bildirmeli şo şekilde. Näme biz şu ussada geňeş eýleýänimiz oglanlar şondan sürüň. Bizden sowady ýokarrakda, bizden mälumaty ýokarrakda biz ýöne ýaz diýdiňiz, wezipemizi enjam berdik. Çetde goşuň girdemçilin biz bir bäş nefer bilen geňeşeýli bir soraşaýly ossadymyzdan bir geňeşeýli diýýänimiz şu zatlardan üçin. Hemme zat pagat ýazma bilen bolmaýa. Çetde goşuň girmi çeşiň göz üstüne on depe ýazaýyn men. Kitabymda şeýdip dumy göz üstüne indi ýigrimi depe ýazaýyn. Ýöne siz özüňizde muttehet bolup bir obaň adamlary iý bolmana üýşsizle bir iki nefer etjegi ossadyň aýtşy bilen kötek ýerde. Siz näme diýip şurup atýaňyz diýer. O biz daş töwerekdekiler eşider, olar da barar, ozan olakan resanaýa ýetip bilýär. Biz ýüz depe goýarys, olakanlar bir-iki depe goýar, ozan dünýä eşidilýär. Bir film almaly, eks almaly, ibermeli otap-otap. Näme, biz oturan ýerimizde şony aýdan bilen bilen biz reissoňhurmy ýa wezirmi, näme biz telewizionymy barmy elimizde. Bir däne habar şu welaýatlara gatjak bolsak, uruşyp ýetdirýär şolara. Olaram Meň sen çykarasy gelenok. Olaram nirde habarda şunýalar, nirde gozgalan bolsa bir jamada bir täsiri bolsa şoň ýüzüne habar döredilýär. Dogrudyr.
bar edilmeýär. Ýöne men muny aýdaýyn, ýagny ol zabyllar getirişleri Aslynda şolaň näme ýakyn wagtda bilýärler-da Eýranda bir gozgalaň boljak türkmenler de mantygany aljagyny bilýärler şoňa barmaka zabylyny köpeltjek bolýarlar mantygany. Inşallah o günlere galmarys inşallah ilkart inşallah. Galmarys işte türkmenler bir bir zat bolsun gaty güýçlener türkmenler. Türkmenler gaty güýçlener. O olaň olaň forsat bolmaýar ellerinde. Ýene ýigrimi ýylyna pursat ber bolsa hawa diýerdim. Bir kile çelli kän zatlar üýtgeýä mantygada. Türkmen ýene güýjüni alýa. Onsoň öz mantygasyny eline geçirýä. Inşallah otda Iranyň içinde ýöne öz türkmeniň özi edara etjek şekilde bolar bu mantyga. Inşallah. Ýa muny başarmazlar otaýdaky zat nahak suratda gelen zalylar da gaçyp gider nahak suratda gelenler aýtýan rejim.

Araya edip hava mücevhez berdik diýip bilýäler. Namaýyndy diýýäňmi wah Mametjan. 227 dänesi oturypdy edam etmeli diýip imza atýan namaýyndy ne näme gelse imza ederdi. Boýun almaň iş boldy bize ýazdyk dem aýtdyk dem boýun almaň iş boldy. Ertir medrek tapylar kim oňa. Bir entekle biz muhbir dä biz besiji dä diýip

Ýeke-eke bileň. Sizi famil diýip, dost diýip, dogan diýip geçerimkam diýmäň, hiç kim millet gana teşnemmat, millet gan merweti, hiç kim öz hakyndan geçmer. Men geçsem-de ertiki gün ýene-de biri gapdalynda durar. Bir näme siz näme etýäňiz diýip, bu falany palan ýerde ýok etdimi diýip, hiç mugdy hiç kim hakyndan geçmer. Ondan üçin basymrak merdimek hasarlaryň besiýjileriň içinde-de halamaýanlar kän. Hawa. Olaryň içinde-de muhalyflar kän. Bir toparlar dogrudan hem beýgünä halkyň tarapynda. Hawa, hawa. Olary gury bilen çygy bile ýakyp bolmaýar-da. Hawa, hawa. Dogrudyr.
Ýöne birentekler iştiwa üçin. Hawa. Bir zaman bilmäni bäsdiji şereket etdirle, bilmäpdirle, olaň gürrüňi juda, birentekler Sähkupda şereket edildiň, olaň gürrüňi juda. Olaň hysaby juda, o aýry şony ýaly. Dogry. O şony ýaly-la, onda näme? Ämir Farman şuwada men hyzmat dostat begendim. Selamat. Eýwor eýleň agyrmasyn. Agyr ýalkasyn. Alla ýaranyň bolsun. Türkmen halkyna-da Alla ýaranyň bolsun. Ýöne şuny aýdaýyn, eger türkmenleşip bulusuş wagtlary ýakynlaşyberse, bular gorkýarlar. Berekella. Şony etmejek bolýarlar. Şol görgüç bolsun, zat bolsun goldamaly şolary. Öz ahollamyzy edibermeli. Laran hemaýat etmeli. Şumat sen aýşyň bilen, sen aýşyň bilen wagan hemaýat edip dur. Şumat wagan şo buluşda biziň tarapymyzdan kepläp otyr, sen aýşyň bilen agza-agza buluş bolsa bolsun. Şumat welaýat bolsa bolsun. Siz eliňizi beriň, siz bir hedefiňize ýetmeden çürin.

Hawa, indi näme, Bernamaň soňuna geldik, başga gürrüň berjek ýafty ýek otap daşlawaýşyň fakat wagty haýli kemi. Indi şu taýda eger kän Bernama ýaňky film agyr boljak bolsa, bolmasa iki böläs, iki bölek edip, başga näzä berjekdi-de geldiler, bolmasa bir gezek Çykars ol seýw bolar ikinji gezek gysmet dogam diýipde başlap bilýäs eger ony ýaly gysga bolsa onuň daşynda da soňra başga gruplar da gurars haýazir wagtymyz kän käbir kynçylyklary olarda biz geçireýli ýöne ýaňky aýdyşymyz ýaly uluslar bilen türkmenleriň bir ortak ýeri bar o da mezhepde birde zulumda Eýran milleti bilen ortak ýerimiz bar. Türkler bilen-de gaty güýçli ortak ýerlerimiz bar. Şol ortak ýerleri tapmaly-da. Şol türkler bilen hem tapmaly, başga sunnylarla-da tapmaly, şigalaryň hem şol biziň ýaly ýanyp duran ortak ýer, onam tapmaly. Şu ortak ýerleri güýçlendirip, ol arkanda O durmady, o etmedi we a olar yhtylas atmak üçin aýdylýan sözler. Olar näme milleti bir-birinden aýyrmaly-la, şol näçe ýakynlaşyp bilseňiz, türkmende şonça güýçlenýär, şonça güýçli bolýar. Şu wagt Buluşystanda, Kürdüstanda bolýan hereketleri bütin Eýran goldap dur-a. Bir zat bolsa goldapdyr. Şol bir üç sany türkmen goşulypdyr şol Mowlewi Gorgiçde şonda habarlarda ýazyldylar her ýerde men okap begendim şony türkmeniň ady geçipdir iň azyndan diýip. Şol üçin şu wagt bir zat bolsa goldanýar. Muny aýdaýyn. Şu wagt bara Eýran halky indi o tezjedir zatdyr beýledir bir-birine dat şu wagt bir noktada dur Şol her kim haky üçin aýa galsa şu bahaýy-da bolsa goldanýa, sunny-da bolsa, şii-da bolsa, türk-de bolsa. Şol üçin bir zat goşandyňyz goşup bilseňiz, goşulyp bilseň goşulybermeli, goldamaly. Ol etmedi, bu etmedi, bular bu gürrüňleň aňyrsynda ýene şu režimiň özi ýatandyr. Onda hem yhtylas ýaratmaly, aýrylyk etmeli. Biz bu uruşlardan bir gören zadymyz ýok. Ol uruşda biraz hükümetdäki türkler welaýatlardan gördük. Olaram indi akyla geler-dä özleri görýändir-dä netijesini eden işlerini. Buluçlardan bir gören zadymyz ýok biziň. Eý bolýar onda köp sag boluň meni diňläniz üçin Taňry ýalkasyn goşulan dostlar. Indiki hepde çenli indiki bernama çenli baryňyz Allah tabşyrýar. Allah kuwwat bersin. Köp sag boluň. Häzir onda çykýar.